Siku sadek to watieko higa. Oje, umejipanga e gik mane chano timo bo timore ni kata koko timore thuolo pod nitie ibro tieko gi kik chunyi tho. E, chien kacha ne in kod Walter Odinde jakwar ma bende e chenro no mar yamo loko kendo koro gi lak seche gi ka yamo oseloko to koro wadok pacho mokwe e, gi ngolo mokwe chenro no mar machiegni pacho. Ing'e ni godhiambo kama kidhi kata nam ineno ka jogo ma madhi lupo e, gima dhi keto gogo e nam sani koro giwuok gidhi e joma duogo magowo bende nitie joma gowo nitiere jok ma bende tieko tich kata jomijengo tieko padei koro giwuok gidhi pacho jopuonj osewe chok gisenono buge gidwa dhi ot koro sani en sama ji dhi pacho tok tich matek momiyo wanyisi kanyo ni pole sana wagoni mos kuom tich matek e odiechieng' ka omi ngolo mayom gi weche maduoki pacho mayom kabisa Iluonga ni Oji Jordan, jakugweno British owadgi Jesse kihera sana. Iluonga ni Jiji, an kodi kae machiegni pacho nyaka ang' rom thuolono mar sa ariyo mar otieno bila bugdha. Iriyo nade? King'iyo kor polo ineno ka eh, nitiere dalili mar koth. Nitiere dalili mar koth kendo nyiso ni koth ni machiegni. Jotim nonro joma somo kor lwasi kaka ringo nosewacho ni nitiere koth moro mabiro mapek. miluongo ni El Nino. Abro miyigo eh, details ge ka ochopo kanyo sama wasome wechego mag kor lwasi. Kopogore gi mano bende waranga peni pod wamedo mana kwayo derepewa ni eh, tuwe waangalifu wabed jogo ma very keen e ndara ahinya sama koro nyithindo osedok skul ni moko bende pod dok e wanga paya bende ang' ne wanyisi kaka peni mopogore opogore chalo weche tuke nitiere okombe mang'eny ma tim mar arsenal nodhi godo mm? nitiere okombe mang'eny mich waluongo gi ni mich ma jotuk Arsenal nose dhi godo. Opogore gi mano nitiere tim mosegol e Carabao Cup, tim maduong' osegol e Carabao Cup. Kasto gi mamoko mathoth mwaiko ni kae weche tuke an kodi ka nyakorom saa ariyo mar otieno. Iriyo nade kama intie? Nyisa mana kama intie gi kaka iriyo. Samimbi nyisa kaka iriyo no kawuono en Wednesday, Ladies Night. Hmm? E, mondo be kiyudo thuolo tipako shini ka in gi shi tipake e, to ka in gi hi bende ipake kijachir e, na, na ginene nonro ma owacho jolony nondiko jolony e weche mag relationship kata jolony e weche mag hera e weche mag hera wacho ni sama ji owere sama ji owere nyako gi dichuo kata dhako gi chuore kowere ng'ama nenoga matek ahinya ng'ama kaloga through a lot ng'ama stress chamoga moingo ji te en ng'ama dichuo sama ji owere keny ng'ama stress chamo moloyo ji te en ng'ama dichuo ng'ama dichuo ema chiedh nade e, gi wich bar gi achom kure chando moloyo ng'ama miyo adwa ni nyisa ne ni to nono ni en adier in noseweyi an gadier kama intiere sani mondo mi ichop kata keny ma intie sani chien kacha ne oseweyi hmm? kata imbe ni isewecho ineno nade in ng'ama dichuo in ema ineno matek koso ng'ama miyo ema neno matek sama ji owere iyuda e nambana mar simu nono abiro ariyo adek nono abiro ariyo adek aboro auchiel nono ariyo ariyo ang'wen Eh, nono abiro ariyo adek ah, bora auchiel nono ariyo ariyo ang'wen kaso bende ichak iyuda kanyo eh, ote machuok ariyo adek ang'wen ariyo nono facebook page marwa en eh, namlolwe fm